Nko. Okay. Kɔ. Kasa. Sisi yɛ akanteɛ ɛna yɛyɛ. Akanteɛ no nso yɛde kɔkɔɔ. Ɛna yɛ yɛ yɛ hɛda potɔ. Ɛpotɔ no nso wobeyi n'aba no afiri mu. Na woyi n'aba no firi mu wie a, afei na wode agu w'aduro mu na woasi na woapɛ konkonte sam na ade agu mu. Sɛ konkonte sam nso woannya bi a, wotumi de aburo mfa nsakole sam tumi de yɛ ma no yɛ kama. Na ɛbɛyɛ nso a, yɛde ahaban na ɛkyekyerɛ. Kane tete no, ahaban a na yɛde rekyerɛ titiriw na anka ɛyɛ ahonomo, nanso nnɛ ahonomo no ayera wɔ yɛn po mu, ɛnyɛ bi. Enti yɛtumi de eh, borɔdeɛ haban yɛ. Nkyekyeraa Borɔdeɛ ahaban no titiriw no, ɛyɛ aduro kɛseɛ a yɛn nananom, ɛno ara na wɔde sa yareɛ. Sɛ obi pira, adeɛ hu obi koraa na sɛ obɛnya aduro de atra so koraa na ahaban a ɛyɛ borɔdeɛ ahaban no, woanyɛ bi amfa anto so a, mfasoɔ biara nni so. Kyerɛ sɛ ɛno nso ankasa no, ahoɔden wɔ mu. Borɔdeɛ ahaban no, wobɛtoto, wobɛ, wobɛtoto sɛdeɛ worekyekyere a ɛnteteɛ na wodudu wie afei na wate ayi no aduane no agu ahaban no so wode gu ahaban no so a na yɛ sɛ woakyekye wokyekye nso ahwɛ sɛ ɛmu bɛmia Na nsuo no ankɔgyina mu. Na wawie no, ɛbɛben a, ansa na bɛhu sɛ ɛbɛben no, wode wode nsa ɛbɔ so sɛ yi a, ɛbɛgye twim twim twim twim na ɛhu sɛ saa ayi no adam a abere kama. Na wayi ɛde asi hɔ. Woyi de si hɔ na dwo a, Ɛyɛ sɛ akwadaa o, panin o, obiara tumi di bi. Wodi nso a, ɛnam ahaban no a wode kyekyereyɛ no tumi no ɛwɔ ahaban a Nyankopɔn de maa onipa dasani no. Ɛsa yareɛ bebrebe. Nti ɛyi no bɛnane afra bɔɔde ahaban no ama yareɛ biara no a ɔsɛ ɛsa no, ɛnam bɔɔdeɛ habaa no ɛtumi sa yareɛ biara nti ɛyɛ aduane a ɔsɛ ɛnɛ yi ɛsaa kɔ yɛ akyi ɛsaa kɔfa ɛde ba na nkwadaa no a wɔnkyiri mma no yɛn mpanimfoɔ a ɛnyina duru sɛ ne yɛkyerɛ wɔn na daakye wɔn nso ahunu na wɔn nso de abɔ bra ama asetena no ayɛ yie ama yɛ Ghana ha nti no ara ho adwuma na sei a megu so a meyɛ no ayɛ akanteɛ megu so a merekyekyere ɛyinom nso a ɛde yɛ no ɛdi ɛyi mako gyeene ne nkateɛ na yɛatwi wotwi wie a ansa na ade bɛfira wɔn sɛ ohun tɛsti hunu sɛ ɛɛ nkyɛn na ade ato mu no ne kɔkɔɔ no nneɛma no nyinaa fa kama na awie nso a ɛhɛ da de nsuo esi gya so ɛma no huraa nti akyekyerɛ wie no ne ɛde adi mu. Wode gu wɔn ara na yɛ sɛ ahuru afa so. Ɛno koraa tumi boa ama ɛnam sɛ ahuru no heat no kaa no ara ntumi nsane nwi. Na yɛ sɛ wode gu mu wie na abua so a bɛyɛ sɛ meat bɛyɛ sɛ adu meat bɛyɛ sɛ aduanan na ɛmɛmfa sɛ meat aduanan na bere na wayi w'adeɛ.

Meda ase me dɔfo a wohwɛ me san kɔfa wo se tete atempɔn no mo nua baa Maame Asibua adepa yɛbɔ dawuro ama yɛ tete atempɔn no ama nkyirima atumi ahunu na seesei a deɛ ɛkame ayɛ sɛ yanhwɛ yie a nnoɔma pa a wɔbɔ adeɛ Nyankopɔn twa awia mpɔn de maa yɛ no ɛyɛ atɔ ape ama yɛakɔfa deɛ ɛni hɔ aba ɛno ne yɛ yareɛ ne yɛ amaneɛ ne yɛ kɔdaa no nyina ahwɛfoɔ Nyankopɔn nhyira mo nyinara na anɔpa yi Yɛkaakae yɛn ho kakra last week yɛbɛnoaa ɛtɔ yɛne maame sogya goo sogya kam yɛhunu ɛtɔ so mfasoɔ yɛhunu deɛ ɛtɔ tumi yɛ doctor maa yɛhunu sɛ nneɛma hodoɔ a anaasɛ ingredient anaasɛ recipe no a yɛde yɛ ɛtɔ no yɛka bom a na kyɛ sɛ ɛkuta nnuanenuro ahodoɔ no nyinaa na ɛnɛ Nso ɛyɛ nnɛ, yɛasan bɛtoa so. Na yɛrebɛtoa so de a ne yɛreka bɔɔdeɛ ho mfasoɔ. Yɛnwiɛɛe. Ti bɔɔdeɛ, ɛfiri ne tiri nwi, ne soro bɛsi ne fam, ne nyina ara, sɛɛ yɛ nto baako koraa ntweɛ. Obi koraa frɛ me ka kyerɛ me sɛ, Mama ei, na bɔɔdeɛ no, yɛse yɛfrɛ biribi bɔɔdeɛ funu. Ɛno koraa no, wo noa a, na woyi fi no firi mu a, yɛsan de mia nkudaa. Yɛtena bɔɔdeɛ so wɔ abere a obi mogya atu no, ɔbaa a wawo anaasɛ ɔbaa kɔ a waso a mogya atu no, wɔtumi tena, yɛtwa bɔɔdeɛ hama no tena so ma mogya no twa na Nyankopɔn wanya abibifoɔ da bio. Ɛnnɛ yɛba abɛtoa so deɛ a, na kyerɛ sɛ me ne Agya Marko, Agya, w'ahote din de sɛn? Kofi Koto. Kofi Koto, aka Kofi Koto. Mepaakyɛw mma mo werɛ mfi Kofi Koto. Ne ho kafoɔ ne Soja Go, Soja Ka, maame no a wɔtwii tɔ wɔ kodoɔ mu no, ah, ne ho kani, anaasɛ ne ho kafoɔ, sɛ saa na ɛka no. Ɛnneɛ, na ɛnɛ yɛnhwɛe, na deɛ ɛwɔ hɔ nie. Last week no, yɛkaeɛ ara bɛduru sɛ sɛ yɛsan wɔ bɔɔdeɛ, aduane baako bi a mpanimfoɔ frɛ no sɛ ahurugya. Ɛno nie. Ahurugya no sei na ɛteɛ, abusuafoɔ. Mm. Ahurugya no sei na ɛteɛ. Na ɛyɛ bɔɔdeɛ na ɛyɛ dwa. Wodwa wie a na wode ato gya mu. Na kyerɛ sɛ gya no ahyehyehyehye ho saa. Wowie a, deɛ wobɛnya afiri mu no, abusuafoɔ, sei na ɛteɛ. Ahurugya. Enti deɛ ɛsi ha yi nso yɛ akankyeɛ na mmom yɛrefa no mmaako mmaako. So woahunu sɛdeɛ ahurugya no si teɛ? Enti merekɔ agya hɔ. Agya, eh, Maafo na ɛnoa aduane na wakyerɛkyerɛ yɛn mu. Agya Maafo, Ahurugya no nie, na bɔ yɛn nkyerɛmu a ahurugya no sɛn na ɛsi teɛ? Ɛkwan bɛn na afaa so a woyɛɛ ahurugya no? Yoo, ahurugya no, mm. yɛbɛtoo yɛn nananom mpanimfoɔ. Mm. Mm. na yɛbɛkɔ sukuu anɔpa paa na yɛde agu gyam mhm. ama yɛ nti yɛde gu gyam a na yɛde gu nsuo mu aa na ɛho no aworɔ ne ayi ne yɛtwi mako ne ade adi ansa na ama yɛ baage so akɔ sukuu. Ɛsɛ agya yɛ mɔkɔ no nso nie wɔ. Ah, mɛkɔ no nso nie.
Ah, ne yɛde abom na wadi na awokɔ. Na deɛ ma ahurugya no mfasoɔ ɛwɔ mu no. Mfasoɔ ɛwɔ ahurugya.
Ahurugya no mu ne sɛ. Okay.
Saa bɔɔdeɛ no. Mame san ɛma so na yɛnhwɛ. Bɔɔdeɛ. Saa bɔɔdeɛ no aba tuntum bi wɔ mu. Saa tuntum no ahoɔden nnuro kɛseɛ ɛna ɛwɔ mu. na ahoɔdennuro kɛseɛ wɔ mu no, deɛ nananom faa ho adwene yɛɛ ne sɛ saa na ɛte adeɛ a ɛbɛyɛ ahurugya no ama yɛn ne sɛ, saa aba no, woka sɛ wode si gya so anoa a, wonoa naba no black na ɛhyɛ mu no. Sɛ ɔka sɛ ɔde si gya so anoa a, ɔbɛnoa no. Nsuo no faa mu ara ayi no, na ba no ntumi mmɔ mfa aduane nom ma anya ahoɔdennuro bi mfiri mu papa mm. kɛse, mm-hmm. ɛte sɛ ahurugya no. Mm-hmm. Ahurugya no deɛ ɔde ato gyem, mm. nsuo nim. Enti ntutuo no a ɛwɔ bɔdeɛ no muo no, ɛhuru fa n'aba no na afra aduane no, na kyerɛ sɛ aba, aba tuntum no bɛnane afra bɔdeɛ no, ɛwɔ adeɛ adeɛ agu gya mu no, adeɛ agu gya mu no, enti ɛba saa no a, mhm. ahoɔdennuro no afra aduane no ankasa, mm. enti ahoɔdennuro no afra aduane no ankasa no, woyi to gyam na ahoro ho a, na ayi ɛno koraa na tuntum na yi afiri ho mm.
na ada ne aduane no mm-hmm. kyerɛ sɛ nam sɛ nsuo no mm. ka ɛnyɛ ma no papa no nti no mm-hmm. ɛno na ɛkyɛ sɛ wei ne deɛ mete aseɛ yi a woamfa nsi gya so anoa na aka mpɛ sɛ ɔde agu nsuom wei deɛ wodwa wie yɛ anaa de agu gya numa no mu ɛsɛ gya no ahyehyɛ ho gya no hyehye ho a

kɔkɔɔ bɔɔdeɛ yi kuro yɛɛ yi a ɛbɛ ɛyi ɛɛ nfasoɔ ma yɛ no ɛhyɛ da hyɛ ma ne bere nti abere no a ayɛ ayɛ bɛtɛɛ no ɛyɛ sɛ wadwa wodwa a na naba no naba no wɔ ahoɔden.

Na ɛ yɛ yɛ yɛ yɛ si yɛ wɔ a yɛ wɔ. Kɔkɔɔ na wɔyi na ba. Na wɔ wɔ wɔ wɔ nam sɛ ɛturo no nti no gye sɛ ɔde ɛyi no nkonkonte sam no ɛgyegye no na yɛ sɛ wodi gu mu nyinaa na wɔ si wodi gu mu nyinaa na wɔ si nti wɔ si amena afei awie no afei na wapɛ wɔ mako gye ni.

mako a wɔasisi ayi no, aduane no de agu mako no mu no apotɔ ama no afra. Nti wopotɔ ma no fra wie a, afei na ɛɛ afei na wobɛ wobɛyɛ yi wobɛtete ayi no ɛɛ no apɛ ngo

Wobɛtumi abɔ yadeɛ baako a ɛtumi sa anaasɛ mmoa a ɛsɛ yɛde sua hanko. Mepaa kyɛw, ɛmmoa ɛfiri mu ne sɛ, obi hɔ obi koraa mpo ɔyare na bia biribi aho no. Wode ani taa so a, saa wei no ahaban no na ade to so akyekyere nti bɔɔdeɛ ahaban no ahoɔden no watoto de bɔɔdeɛ ahaban no ahoɔden no kɔboa aduro no ama yaresa ɛba ɛdeɛ ɛyɛ wo ne mu saa Yɛn ankasa yɛwɔ aduro bi wɔ hɔ a nsɛm bu na sɛ ɔnam bu a yɛde kyere soɔ na ade rekyere a saa habaa wei na abɛbu na ade ato so akyekye na bɔɔdeɛ no habaa no na ɛyɛ mu na fra nti taamu a ɛbɛdi nansa na ne nan no a wobɛsane no wosane a bɔɔdeɛ habaa no pampaa no na abɛteɛ nam sɛ ɛdi ade no mu no nti no nti wei no wode yɛ Ewie, na sɛ ɔde kyekyere a, wodi a, adua ahabaa no ahoɔden no awura saa aduane no mu. Bɔɔdeɛ no aba no nso ahoɔden wom. Gyeene wom, moko wom, ngo wom, ɛna nkonkonte nso wom. Na kyerɛ sɛ abusuafoɔ, mo adaworoma sankɔfa no a yɛrebɔ ho dawuro no, ɛwɔ sɛ wobɛka me ho na yɛbɔ no yie. Na mesrɛ wo o, so wokɔdi wei a, w'akoma bi bɛyɛ ɔya. Yɛde wo bɛto aduro so. Yɛse ma w'aduane nyɛ w'aduane nyɛ w'aduro na w'aduro nyɛ w'aduane. Ɛnni deɛ wonni ne nkɔtɔ aduro so na aduro no amma a, wo nkwa abɔ wo. Agyamafo, mfeɛ aduoson, 70 years, aduane a wayɛ ni. Yɛn ankasa aduane a kane ne yɛn nananom de ma yedi a yenya ahoɔden esiane sɛ nnuane ahodoɔ, nnuanennuru ahodoɔ wɔ mu no, abusua, ɛnyɛ ketewa. Enti san kɔ fa w'ate na tete atempɔn no nyɛ ne papa. Ɛyɛ hye. Enti wei no, wobetumi de moko asan ato so adi anaasɛ moko wom dada nti ɛno deɛ ɛho nhia sɛ wobɛsan de moko aka ho. Wei deɛ, yɛde mako ne nneɛma no nyinaa fra. Enti tɛm biara no woyɛ a ɔsɛ ohuu sɛ

saa ade wei, momma no nyɛ, yɛsrɛ mo, momma no nyɛ asɛmhia na mpanimfoɔ no, yɛnkyerɛ yɛn nkyirimma no na yɛnhunu sɛ bie ɔbue sei, akwadaa ketewa ɔdi, ɛkɔ ne yam a,